Hany munam täzeden başlaýlaýyn. Hawa, Instagramy şu wagt açdym, men täzeden salam aýtýan bütin garyndaşlaryma, bütin doganlaryma, dostlarlara. Hemmäňize salam bolsun, Türkmen sähradan tut Türkmenistana çenli, bütin türk dünýäsine salam bolsun. Hemme dostlara salam bolsun. Bu gün bolsa Fewralyň on ikisi, iki müň ýigrimi üçünji ýyl fewral aýynyň on ikisi Türkmenistandaky taryha görä, ýene-de Türkiýede on iki şubat iki müň ýigrimi üç. Edil şu wagt Eýrandaky taryhy görüp bilemok, ony özüňiz görýärleň öz orasyny otaýyn çykarar inşallah. Geçen hepde şol Türkmenistandaky garyndaşlaň biri şu Magtymgulyň goşgusyny bilen şolardan okap bermegimdi isläpdi. Men öňem şu program bernama taýýarlamda hemişe Magtymgulyň goşgusy başlaýardym. Soňra başga bir ýere girýärdik. Ýöne şul Eýranda şol aýaga galmalar bolandan bäri ýolumyz edebiýatdan, ferheňkden syýasata gidiberdi. Şol üçin goşgularym ýatdan çykdy. Indi men şu öňki däbimize görä bir goşgy bile başlaýyn. Goşgy okaýyn Magtymguly Pyragy ussadymyzdan. Soňra gürrüňlere bir-birden girişibereris. Bilýän, köp diňländirsiňiz, ýöne diňlemedikler-de bardyr, Magtymguly Ýoly gözlär diýen goşgusyny okaýyn. Sada dil bilen halk düşüner ýaly bir akymly şekilde ýazylan bir goşgy. Magtymguly atamyzyň bir aýratynlygy bar, şu goşgularyna seredeňde, çylşyrymly, gaty terin, dili baý diýeýlimi, aňyrdan aýlanyp gelýän, ýöne bir ýönekeý sada adamyň düşünip bilmejek goşgulary-da bar, ýöne hem-de bir tarapdanam oba adam, sada adamyň bir aňsatlyk düşünip biljek goşgulary-da bar. Şol ikisinem bilelikde ýazyp bilmek aňsat iş däl. Bir hem şuny görkezýär, şahyr öz halkyny tanaýar. Şoňa görä hem halkyň düşünip biljek bir dilini ulanýar, hem-de gerek wagtynda ol irfany goşgular biraz o zatlar, ýagny konusy, mazmunlary biraz Deriň agyrrak goşgularda-da agyr dirýelmeli bolýar. Sebäbi otaýda meňzetmeler bar, sembollar bar, metaforlar bar. Ýöne şol ikisini-de getirip bilýänligi nämäni görkezýär? Şol halkynyň aňyny, düşünjesine görä, aňyna görä goşgy ýazjak bolýar. Iki tarapa-da düşündiresi gelýär-de. Şu goşguda sada goşulaň biri her kim okanda aňsatlyk bilen düşünip bilýär. Ýöne käler indi gaty gadymkyrak türkmençe söz bolsa, indi bu döwürde biraz düşünmesi kyn bolýar oglanlaryň. Birde farsça söz bolsa-da, şo türkmenistanly doganlarymyz-da farsça sözüň hemmesini bilmänsoň, olar-da şo kynçylyk bilen gabat gelýärler, hemmesine düşünişip bilmeýärler. Şeýle bilelikde okap geçeýliň. Bir-ä birinji başlyşda biz ýaly şu ilden aýran çöllere gowy degýär-de, biz üçin ýazan ýaly bolup dur. Ilinden aýra düşen, ah urur ili gözlär. Ýolundan juda düşen, jäht eder ýoly gözlär. Ilinden aýra düşen, ah urur ili gözlär. Ýolundan juda düşen, jäht eder ýoly gözlär. Bu taýda jäht eder, talaş eder, ýoly gözlär. Ondan soňra ikinji bende geçýäs. Gökde pelek gerdandyr. Halk ýerde sergerdandyr. Ne bazyger jahandyr, göz açan maly gözlär. Elbetde Magtymguly atamyzyňam şol goşgularda köplenç şahyrlar parsça sözleri kän ulanýarlar. Indi Magtymgulydan betermiş öňküler, Magtymguly ýene-de aryrakda. Şol gafiýe diýen bir zat bar-da, şu gafiýany düzeltmek üçin şol parsça-da, arapça-da şu taýda köpräk ulanmaga mejbur bolupdyrlar. Meselem, Gökde felek gerdandyr. Gökde pelek aýlanýar. Gerdan parsça söz şu ýerde. Ýogsa biz etçin düşünikli emma parsçany bilmeýän bir ýer bolsa şu gerdan näme diýip durjakda şu ýerde. Halk ýerde sergerdandyr. Halk ýerde sergerdandyr. Ne bazyger jahandyr, ne oýunjy jahandyr. Göz açan mal gözlär. Gökde pelek gerdandyr, halk ýerde sergerdandyr, ne bazyger jahandyr göz açan maly gözlär. Bagyşla. Hawa. Bagyşlaň bir tarapa seretmeli boldy. Goşgy dowam etýär şuny ýaly. Kimlere altyn täçdir. Kimler saýyl mätäçdir. Kimler düýpden gallaçdyr, kim ýüpek haly gözlär. Magtymgulyň goşgularyň bir aýratynlygy-da, şu güne goşup duran ýaly. Şu günden gürrüň edip duran ýaly-la. Şol garyplyk, baýlyk aradaky tabaka aradaky fark, şol adalatsyzlyk, sosial adalatsyzlyk, adalaty içtimaýyň ýoklugy şony görkezýär-de, kimlere altyn täçdir, kimler gyzyldan täçler bar, kimler saýyl mätäçdir. beter garyp mätäç, dilenjilik haly gelen bir mätäç bir toparda ynsanlaryň. Kimler düýpden galla açdyr, ýere degip batyr bir topary. Kim ýüpek haly gözlär. Biriň güni bar ýere degip aty. Biri-de halyda haýsy halyny alsam diýýär-de. Ýüpek haly gerek maňa. Indi şu gün hem ýüpek haly tapmak aňsat däldir türkmenlerimize. Hemrika hemmesi fabrikadan, karhana çykansoň ýa halyň garaz zady-da aşak gaçansoň, ýaňky gyýmatlar aşak gaçyp, halkyň bahaçylyk bolup güýji ýetmänsoň, o tarapdan işleýärlerem gowy suratda, şony çykaryp bilmänsoň, halyň-da baýa zady gaçdy ýaly. Hawa, onsoň, ýöne şu taýda ýene yhtilaf tebigatydan söz etýär-de, gürrüň etýär. We ýöne göni aýtýar onuň aşagynda. Kim nan tapmaz iýmäge. Kim nan tapmaz iýmäge, emma bir topar-da şony üýşüripdir, goýmaga ýer tapanok-da. Kim nan tapmaz iýmäge, kim ýer tapmaz goýmaga. Kim don tapmaz geýmäge. Kim tirmiş haly gözlär. Don, türkmenleň bilýäňiz milli egin-eşigi. Her kimde bir don bar, şol sada, bahalydyr ýa arzandyr. Emma bir toparda tirme şaly gözleýär, tirme şaly, tirme parçasyndan dokalan gowy gyýmatly şalyň yzynda. Täze gelen dostlara şu arada ýene köp salam aýtýaryn. Bagyşlaň şol goşgy hap-duka salamlara jogap berip bilemok. Paýdarjan salam aýtýan ýene-de. Goşgy şeýle dowam etýär. Bu jahan bir puştedir. Bu ýerde biz parsça sözleň köp ulanyşyny ýene görýäs şu kafiýalarda. Bu jahan bir puştedir. Kim zende kim küştedir diýýär. Her bende bir işdedir. Her kim bir haly gözlär. Puşte. Bu jahan bir puştedir. Bir ýygnanylan zatdyr bu jahan. Bir üýşürilen, bir tümmek ýaly. Kim zendi kim köşdedir, kim diri kimde ölüdir. Köşde öldürilen öli manysynda. Indi bulary parsça bilýän dostlarym üçin däl-de türkmençede parsça sözleri bilmeýän dolarym üçin açyklaýan. Her bende bir işdedir, her kim bir haly gözlär. Hingam üzin, ömür az. Çar fasyla başdyr ýaz. Gökde ganat ýaýan gaz. Gözleri köli gözlär. Owadan teswir dawamyty aýdyň. Gökde ganat ýaýan gaz. Gözleri köli gözlär. Köl, talap diýmek ýaly. Gökde ganat ýaýan gaz köli gözleýär. Köl diýende ýene ýada düşýär. Bizde köl-de goýmadylar indi. Göl ýa köl, ikisi bir manyda. Şol Inçewrun şu tarapdadäki hem Alagöllimi, şolar-da gurap gidipdir. O tarapdanam o şol gazlaryň gözläp tapyp biljek göllerini hem ýok etdiler. Ynsanlara bir zulum edilýär, şol gökde uçup barýan guşlara-da zulum edilýär aslynda. olaram tapyp bilerin. We şonda Magtymgulyň özi şu şekilde gelýär, Magtymguly huş eýle. Gezgin didäň ýaş eýle. Däli köňül joş eýle. Ýüz müň hyýal gözlär. Däli köňül joş eýle, ýüz müň hyýal gözlär. Köňül diýdigimiz ýene şol. Gewün şol, şol edebiýatda gewün dälde köňül diýip ýazylýada, klassyk edebiýatda şo şekilde gelýä. Ine Magtymgulyň goşgusy sada dil bilen edil şu güne ýazany ýaly gowy suratda açyklapdyr öz döwrüne kynçylyklary. Ýöne şu goşgulary okamyzda görýäs şol garyplyk, adamlaň ahy baý garyp şol adalatsyzlyk hemişede bolupdyr. häzirçeli dowam etýär. Ynsanlar hiç wagtda-da öz arzuwlaryna, isleýän adalatsyz ýaşaýşa geçip bilmändirler. Geçenem bolsa, ýene-de o-da ýykylypdyr, täzeden ýene adalatsyzlyk bolupdyr. Bolanam bolsa bir gysga wagtlaýyn geçe, geçiji şekilli bolup geçipdir diýeýliň. Gara ynsan hemişe şol Birde arzuwlarynyň, öz armanlarynyň yzynda ýaşap gezipdir, şu goşgularam belli etýär. Waleýkim salam, Nasyr kelte, Hamyt, Hak ýazýa, hemmäňize salam aýtýan dostlar. Şuny ýaly bir goşgy bilen başlaýyl diýdik. Ol käbir Türkmenistan doganlarymyz hem isläpdirler. Öňem biz hemişe goşgy bile başlaýardyk, edebiýat ile başlaýardyk, taryha ýerýärdik, ýöne soňralary syýasat, Eýrandaky aýagalmalar şeýdip-de biraz edebiýaty unutdyrdy bize. Hawa, ýöne syýasatam biziň ýaşaýşymyz. Syýasatsyz hem bolup bolmaýar. Indi käler men şahyr, men ferhengi adam, men syýasatly iş ýok diýilýär-de. Ol hemmesi bir bahana. Syýasat hemme zada täsir alýar we hemme zada täsir-de goýýar. Seňňe sözeýän sözüň seň ýaşaýyş syýasat seň ýaşaýyş şekliň aslynda. Dünýä garaýşyň, pikiriň, düşünjäň. Sen öz ene diliňde ýazjak bolsaň, mysal üçin ene diliňde ýazjak bolsaň, şo syýasat saňa eger rugsat etmese sen ýazyp bilersiňmi ene diliňde? Hä ýazarsyň, emma şony okudyp bilersiňmi? Çagalara öwredip bilersiňmi? Şol kanunda, şol kanun esasyda şo madda ýazylmasa, şular dili okutmaga haky bar diýip ýazylmasa, soňra-da şo ýazylan zadam ýöredilmese, sen öz edebiýatyňy giňden halkyňa berip bilersiňmi? Bolmaýar. Näme boldy, syýasat bilen baglanyşykly, hemme zat baglanyşykly. Ykdysat-da baglanyşykly, edebiýat-da baglanyşykly, ferhenk-de baglanyşykly. Bizem şu wagt, meselem, biz syýasat okap gelemizok-a bu zatlara. Meň öz ugrumam sungat, hunar. Biz-de dastan ýazdyk, goşgy ýazdyk, şeýdip geldik. Ýöne adam töweregindäki bolup geçýän zulumlara, adalatsyzlyklara, haksyzlyklara çydap bilmäni özünden şolar bir görkezende we hereket edende jogap beresi gelýärda ýüregi sygmanda sen jogap bereňde sen özüň syýasy bolýaňa hiç kim men syýasy boljak diýip syýasy bolmaýar ot bar danyşgada bir ulumyz syýasy reşitde bar ho olar gitýär syýasat okaýanlar bar ýöne syýasat dünýäsinde diňe şol okaýanlar syýasy bolmaýara. Isleýän adam syýasy bolýar. Ol syýasatda nirden gelýär? Hä, bir syýasat bar, ýurduň içindedir, men bir fursatlardan peýdalanaýyn, fursat talebi bolýar-da. Oňa-muňa gireýin syýasat bilen. bir zatlara ýeteýin maksadyma, bir zat haýyr göreýin diýse, olam bar, ýöne ol syýasat däl, bir syýaset bar, syýasat oýun diýsek gowuda oňa. Biziň aýtýan syýasatymyz giň manyda ýaşaýyş şekili. Sen eger bolup barýan zatlara fikiriň bermeseň, özüňe bir hessasýet görkezmeseň, onsoň, Daýy meň işim ýok, men syýasat dä, men öz iş sagadym bolaýyn, her kim öz iş sagady bolup bolup ýörse, onda kim syýasata goşulmaly? Syýasat däl-de, bolýan haksyzlyklar, adalatsyzlyklar, kemçilikler kanun ýöredilmeýän bolsa, hakyň gelýän bolsa, tebgiz bar bolsa, Salam Parasat Azizem. Golaýyp sytyp. Onda sen sesiň çykmasa onda sen ýok bolara, ol halk ýok bolar, millet ýok bolýar o suratda. Diýmek, kälerem Sunny Alla, eý, biz-ä şol işimiz muny ýaly mezhebiräk syýasat diýişimiz ýok. Meň-ä işim ykdysady syýasat diýişim ýok. Men-ä serengi syýasat diýişim. Oham garaşyp ýatandylar. Şol adam içinden bir çyksyn birnäçe adam. Bulaň hemmesiniň ýüküni götersin. Hemmesiniň ýerine göreş bersin, mubaryza etsin. Jandan geçsin, gandan geçsin. Soňra peýdasyny bular alsyn. Muny ýaly adamlaram az däl-de. Ol bir bahana da men syýasat däl, emma sen peýdasyny görjek wagtyň, şoň miwesini iýjek wagtyň hemmelerden öňdedir. Hemmelerden öň peýdasyny aljak bolarlar, miwesini aljak bolarlar. Hany sen syýasata goşulmaýan bolsaň serhengiňe ýat-da onda. Oň miwesinem alma. Bir ýeňiş gazanylanda bir hereketde, bir göreşde, uly ýere ýeteňde, bir özgeriş bolanda bir ýurtda, bir yngylap bolanda, ýeňişe ýetilende şoň miwesini kim alýar? Bütin millet almaly-la. Şol üçin bütin millet onda goşandy bolmaly hereketde. Men beýle, men şeýle diýip ýazsaň, onda kim etmeli? Hah, hiç wagtda-da üýtgemez. Üýtgemezem, hiç zadam bolmaz. Birnäçe adamyň eline göz tikip dursagam, olam ynsanlygyň daşynda, ol birhili pursat talebi bolýar. Ony etdirmeli. Ýöne şu wagt ýene-de şol hereketler dowam edip barýar. Biziň türkmen sahrasynda azam bolsa. Ýaňky hereketlerde şu wagt düýn bsdo behmendi daş ol. Behmen. Bagyşla men biraz sowuklapdyryn. Bir azajyk çaý içmeli bolýan. Bir zat geň galdyrdy meni. Şu wagt milleti şol başda näme üçin aýaga aldylar? Başörti üçin, hijap. Şol dogry şekilde goýduraslary gelmeýär aýallar, gyzlar başlaryna. Bularam zorlap goýjaklar. Şol gitse din gitýär. Näme din gitýä näme diýseň garaz edalat şeriat näme şonuň bilýän zatlar ýok bolýa şol diýä biraz saçy görünse şoň diýä şu diýä kyýamat gopýa şol diýä erkegiňki görünse o diýä sogap zyýany ýok diýä uzynam bolsa diýä ýöne zenana aýallaňky görünse diýä şol diýä din diýä tamamen dindan çykylýa diýä-de. Oň şol üçin hem bäş ýüzden köpräk adam öldürilýär. Şeýle millet şon ýaly aýagy direse-de, tezawratlar bolsa-da, gygyrylsa-da bir gadym yza atasylar gelmeýär. Ýöne, ýene bir tarapdan başga bir zady görýäs. Bular islän wagtynda welin dinini satyp goýberäýýärler.

Indi welin kyrk üç, kyrk dört ýyl geçdi şondan bäri millet hemmesi biz ýalňyşdyk diýip toba geldilerem, hemmesi islemeýär şu režimi, köpüsi islemeýär ýaly hemmesi diýmesegem. Şol üçin indi tezahürat diýip so behme nip çykasylary gelenok. Şu milleti çykarmak üçin näme etýärler? Şu milleti daşary çykarjak bolup. Hany eksini görkezeýin, suratyny görkezeýin, näme etýärler? Şu ýerden gör kesip bolsa ýene. Ene. Bu da bu suda behmenne. Başyny görýäňiz açyk.

Muňa näme diýjek? Hany dindan çykýady hijap aýrylsa? Hany milleti öldürdiňiz gana çekdiňiz? Bu näme indi? Hany din üçin etýädiňiz? Muň ady din däla. Dini oýna getirmek, dini oýnatgy etmek. Seň eger seň syýasatyňa seň rejiňe peýdasy boljak bolsa taşlatyp bolýamyş. Başda açyk şeýle äks çekip tezahyrata-da goşulyp bolýarmyş. Şol tezahyrat meň peýdama bolsa bolýamyş. Halalmyş onda saçyňy açmak. Ýöne sen maňa garşy bolsaň saňa haramyş. Beýle din bolarmy? Ha görýäňizmi? Ýa äksinem görkezdim fotografynam. Muňa näme diýjek? Ine şol diniň häki mesele. Din syýasata girmelidä diýen gürrüň şu ýerde. Näme syýasatda oýun kän. Din syýasata girse dini oýun et oýuna çewirýärler şony. Oýun etýärler, etdilerem. Aý bir wagtda da şol yngylabyň başynda ýaňky Homeýni balyk haram diýip ýylan etdi. Balyk. Bekire doky her hil balyk barda derýa derýada zatda. Aý şonda ýaňky welaýatlar balyk alanok. Türkmenler ýöne keýpinden çykdy. Balyk arzandyr, bol-bol balyk, iýhaýy tükenenok balyk. Aý gördüler soňra balyksyz garlylar doýanok bulaň. Balyk-da gerek. Birnäçe gün soňrasy ýaňky haramzada halal etdiler ýaňy danda. Iki-üç günüň içinde haram, iki-üç günüň soňra-da halal. Bu-da şuny ýaly. Olar hol bir Yslam elden gidip barýar, din elden gidip barýar, hä, başlaryny açsalar şeýle, bular her zada meňzedip, Russiýa meňzedip, telekzenallara meňzedip, soňra-da özlerine gerek wagtynda açdyryp ekse çekýärler. Mun ýaly tezwir, ryýa taryhda ýok. Muny ýaly dine zyýan berenlerem ýok dünýäde. Iň dine ýani iň uly zerbe şekille urulýan. Ynam ýokda din diýýäniň bu gün halal ertesi gün haram. Bu gün başyny açanlary öldüriň seň tersiňe duransoň. Ertesi gün halal seň tezawaratyň goşulýan bolsa. Beýle din bolarmy. Hawa, bu nämäni ýöne bir zadam görkezýär. Gorkupdyrlar-da. Halkyň şulary tersiň görüpdirler. Ýöne nähili şulary indi milleti razy edip bolar? Birazajyk şo zahar bilen aldap bolarmy? Birnäçe eks bersek, zat bersek-de jezp edip bolarmy? Şol yntykabatlar bilýäňiz-ä, yntykabat ýakylanda-da kän zat halal bolýandyr. Bir repçi bardy, ýaňky zadyň ýanynda aýdym aýtýardy. Reisiň ýanynda. Menä şu atlaram kän kellämde galmaýar dogrusy. Şo wagtda aýdym baryny aýtdyrýarlar rep aýdymlardan. Näme raý almalyda? Yntyhabat bolan horda pahyr tutdular. Soňra gaçyp gitdi ýurt daşyna. Bular muhalyfy bolup orta çykdy. Şol yngylat wagtynda ýaňky raý aljak wagtlarynda hemme zat bulara azat. Ýöne Şol döwürde geçdimi, peýdasyny görse tezagratda geçdimi ondan soňra milletiň kellerini urup başlaýarlar. A halal bolsa hemişe halal ediň. Haram bolsada tezagratda da haramdyr da şol. O bellije bir zat ýani. Ýöne bir zady görkezýär dogrudanam gorkup diller. Ýani milletiň iň azyndan şuny düşürýär, düşündirýär. Şular milletiň ýüreginde şu zatlaryň bardygyny bilip diller. Millet Şeýle azat gezjek, her kim özüniň näme geýjegini, nähili gezjegini özüniň azatlygy bar, pikir bar, bady bar, intihap etme haky bar. Erkinligi bar. We şonuň halk şony isleýändigini bilýärler. Şol üçin hem halky aldamak üçin muny ýa ek zatda goýýarlar. Näme? Halkyň sesini aslynda eşidipdirler. Ýöne, näme şu öz bir galypda bular şeýdip režim guransoň şu galypdan çykyp bilenoklar-da. Näme bir adam asa galypdan çyksa o galyp döwülip gitjek soňra bulara ýer galjak ýaly. Işleri kynaljak şol üçinem şol galyby saklajak bolýarlar. Asyl mesele hökümet etmekde. Basyp hökümet etmek halky gymyldatman-la ýerine. Halk halan wagtyň oýnamaly, oýna getirmeli, bolmaýan wagtynda-da öz isleýän halkyň gerekýän wagtynda isleýän şekilinde hökümeti dowam etmeli. Indi zyndanlylarda şu wagt çykardylar, biraz zyndandäki tutup galanlaryny çykarmaga başladylar. Şu wagt köpüsini çykardylar. Dünýäde näme gaty seslenip dur, ýaňlanyp dur, häki edamlar gaty ses etdi dünýäde. Kän wakuň işler boldy, mejlislerde, ýaňky sazman meleldedir, Ittihady Urupada'dyr. Şol Ittihady Urupada-da muny Stepan terrorist ýelan etdi bilýäňiz. Hatda Amerikada şo bir laýyha şu wagt tesip bolupdy, şol Irandaky tezahuratlary güýçlendir, ýagny kömek etmek, hemaýat etmek üçin. Indi bular şo zatlardan gorkup başladylar-da, ýuwaşja çykarýarlar tutanlaryny. Ýöne näme etjek bolýarlar? Şondan bir tähut alyp çykarýarlar-da, indik etjek ýa zat diýip. Ol tähutdy kimler berýär? Garaz, eý sadarak sesi eşitmeýärler. Garaz, beter-de näme jedelinde, ýagny ynanjynda durmaýar, bir çyksam bolýar şulaň elinden diýýär, tä hutda berýär, çykýar. Ýöne beter bir tanalýanla bar içinde. Wekildir, syýasydyr, häzir sesleri eşidilip duranlar bardyr. Ol, men bir-birden at çekip durmaýyn, olar tä hut bermeýärler. Tä hut bermeýärler-de, gaýtam, Pulnestrinstituda Miýmämmediň ýene birimi, Olar tersine gaýtamsyz tähut bermeli bize diýada şol adalatsyz etjek däl diýip millete zulum etjek däl diýip bir kürt zat ýazypdyr meni Zara Muhammedi kürt syýasy zyndan zyn syýasy zyndany syýasy kürtçe ders berýämiş onam zyndana atypdyrlar. Menden birinjiden-ä şeý täwüt bermegimi islediler diýipdir. Bermedim. Soňra özleri zorla çykardylar daşary meni diýipdir. Täwüdiň nege zadyň-a çyk ýok bol git diýipdirler-dä. Näme aňyrdan emir gelipdir, durmasynlar, galmasynlar diýip. Gürrüň täwüdiň üstünde däl. Täwüt-de alsalar, Alyp boşatýan ýaly etjekler-dä, tähut bermeýanlary-da çykaryp goýberipdirler. Näme, millet şun ýaly her ýerde ses eşidilip dursa, her ýerden-de daşary ýurtlardan basyşlar bolup dursa, şon ýaly bolýar. Ýöne şular görkezýär, bütin şular, bulaň aýaklary titräp dur-da, ýöne birazajyk gaty gorkdular bolup duran hereketlerden. Bir-de gorkmaz ýaly-da däl, indi. Öňki ýaly näme gaty güýçlendi oppozision dagy. Her ýerden liderler çykyp oty. Her ýerden ýaňky Saz Mammelele hatda birkan türkmeni gördüm men Saz Mammelele barypdyr türkmen egneşik bilen türkmeniň sesini ýetirmek üçin. Berlinde da tezahürat bolýar Amrikada bolýar şonda da türkmenleriň sany az da bolsa Bir türkmen don telpek bilenem çykanda görünýär-dä göze. Şonuň ýaly çykan türkmenlerimiz hem bar, men-de olara berekellam-da berdim, ýazdym amaşagyna. Oňa-da geň galyp zat ýazanlaram kändi ýöne bu türkmen telpek dony az görýärler-dä bu syýasy meýdanlarda. Olaryň daşynda ýaňky Aýandy, Jomu, e, Jonbeşe demokratiýa Iran diýip, ýaňky Reza Pehlewidir. Eli Kerimi, golşişde Ferhat Hany, Hamid Ysmaýylyň ola bir jelesi geçirdiler. Bilýäňiz, ýaňky Ryza Pählewi birinjiden-ä maňa wekalet beriň diýip başlady. Olam şol az bolup galdy, agaraly dört ýüz müň töweregi bolup galdy, ýagny otuz bir näçe million, segsen bäş million milletden, segsen bäş million milletimiz bar, ýagny jemgyýetimiz bar-da Eýranda. Oňam ýarsy internet ulanýar. Şol ýarsynyňam, şol ýarsynam göz öňünde tutsak kyrk million awalýa. Bar otuz million ulanýar diýilýär. Şondan bir iki-üç million almaly-da. Iki-üç million alyp bir dört ýüz müň, bir milliona-da barmady. Indi belki biraz zat edendir-da, o-da özüni bir agramlap ölçäp görendir. Men nähili, näçeräk agramym bar Eýranda? Şunça Jawid şa, Ruhut şa, Ryza şa diýip gygyrýarlar. Dogrudanam bütin millet meni isleýärmi ýa-da bärdäki şu arlam diýip görendir hökmän. Ýa bu dört ýüz müň bir arasyk zada ol, näçe millionyň arasynda. Şol üçin hem başgalar bilen oturyşyk goýmaga başlady. O gowy bir tarapdan gowy. Ýöne bir tarapdanam yntygatlar-da bar. Bize hemişe-de Şu gürrüňlerimizi aýdyp gelşimiz ýaly her bir hereketi goldaýarys. Ýöne bir hereket şony alyp gaçjak bolsa, bir-de şol hereket öňe düşýän bütin milletiň sesi bolup bilmese, şony temsil edip bilmese, ony goldamaly-ä bolýar. Aýratyn hem Eýranda şu wagt kowumyýetler ýarysyndan köpi kowumyýet-a. Farslaryň özi agalyýet bolup galýar Eýranda. Şol gowumiýetleň sesini dile getirmese, ondan bize peýda ýok diýip gelýäris. Soňra-da bir aýdan sözümiz bardy. Ryza Pähleýewi bolsun, kim bolsun, başgadan oturyşsyzlar. Ha, şu çykýar, şuna biz wekýalyt berýäs ýa şu bize lideri etýär diýip, hemmesi birara bolup bir karara gelinsin, hemmämiz goldaýlyň. Şulaý edip gelýärdik-de. Ýöne şu wagt birnäçe adamyň üýşmegi gowy, ýöne kemçiligi ýene häzir kän. Şular üýşenleň içinde kimler bar, Şahzada Ryza Pehlewi bar, Eli Kerimi gowy sene öňe düşdi, ýöne futbalçy öň bir syýasat iýjap duran adam däl. Gol şifte Ferahani şeýle bir bazy ýer. Içinde bir syýasyrakdan şol Oda internetden goşuldy dogry barmady. Ýaňky näme ýaňky jaýze Nobel alan gadym zenana Şirin Ebadi barda o. Bir näçesi ýöne näme kem boş ýeri ýaňky zatly kem hezpler, sazmallar. Ýani umumy

Bile karar bermeli. Şo ýok häzir. Bir näçe adam tanalýan adamyny üýşürmekde bolmaýada. Sazmallarda bolmaly şonda ortak karar berjek bolsaň. Şonda kemçilik etýä, ýetnisizlik bar ereketlerinde. Şol üçin häzirem yntigadymyz ba, o derejä ýetenok. We şoň içinde birde hiç zatlardan ýok, gowumyýetlerden hiç bir temsil etýän ýok. Bir kürtleňki bar, olam Daşdan şu internet girdi. Iranly ýarysy da türk ha Iran. Türk bir adam ýok içinde. Ohm ol bir adam ýoklugy şu ýany Iran jemgyýetiniň ýarysyny hasaba almaýan bolýarma sen. we şo ertesi gün kynçylyk döretýär-ä. Olar saňa garşy durýarlar-da. Şol üçin häzir ol agzybire ýetirmän dur. Birem şol Golşiewde Ferahany ol syýasy ýan däl we aýdan sözi bar gaty biderek söz özem. Her kim häzir şu yňlap bolmaka geljekde nähili hökümet etjegini gürrüň etýän bolsa şo hyýanat etýär diýip aýdypdyr. Gülşifte Ferahanyň sözüne bakyň. Ýani şu wagt her kim gözüni ýumup goşulmaly, ertisiň kimiň geljegi nähili boljagyny bilmeýänem bolup goşulmaly. Eger sorasa ertisi gün nähili kömek bolar hyýanat etýär. A bu näme görüň. Şu özem görkezýär-de syýasatdan hiç zat bilmeýänligini görkezýär-de. Millet ertesi gün muň ýerine mundanam beterägi gelse näme başa? Ýene diktatoriýa bolsa näme? Kowumyýetler öz hakyny alyp bilmese näme? O soramaly, şo model bilip hereket etmeli-la. Bu bolsa oturan ýeriňde şony soraýarlar haýyndyr haý. Haýyn diýmek aňsat-a, ahuwlar-da oturan ýerinde ýam kafirdir diýiberýär-de, palan zat etmek kafirdir. Bu-da şol başy açyk ahuwlardan bolýar-da, görşüpdi Fergany. Modern ahuwlardan her kim diýýär şuna ynanmasa diýýär. Öňünden sorasa diýýär. Haýyndyr diýýär. Gözüni ýumup gitsin biziň ýerimize düşsün diýýär. Beýle zat ýok Gulşyh dese beýle zat ýok. Sen oýunçylygyňy ediber, filmleňi oýnaber. Ýöne hakykatda, hakykat dünýäde millet oýandy. Millet ertesi günde bilip ýöresi gelýär. Şol üçin hem näme diýýär, Ne şah Mihaý, ne rähber diýýär-de. Dogry gürrüň welin. Şeýdip, şu gürrüň birde Mowlewi Abdulhamytda tüweleme dowam edip otyr, oňa-da bir degip geçeýliň. Bilýän bolsaňyz, şu wagt Mir Huseýin Musewi içerde ýatyr-da. Mir Huseýin Musewi. Aý, on iki ýyl awalamyka diýen ýatanyna. Şol Jonbeşe sebz diýip, şonda aýaga galdy millet, şondan gaty hemaýat etdiler. Şol tezahüratlaryň özi bolup duran wagtynda hiç kim şu Mir Huseýn Musewiýe barmak galdyryp bilmedi. Onsoň Aziýa Adem iki Federişt Tudeýa Sentezar Ýuaýtdaş. Indi Azize dogan bu Ýok, dädesi çuwdaýydy, her zatda bolup biler, o zyýany ýok. Özi-de şoň dewam etse onda bolmaýar-da. Gürrüň. Özi. Bu taýda bir şahsyň gürrüňi däl-la. Özi-de şol ýoly dewam etse onda bolmaýar. Ýöne käleri bar, dädeleri bir topar tarapda, özleri bir tarapda, olara degmeli-ä bolýar. Indi Ryza Pählewi näme ýöne häzirem şol selteneti dowam etjek da töweregindäkiler şol düşünje bile gelýärler. Şol üçin o taýda dädesi möhüm däldi, ýöne şol ideýany eger dowam etse o bolmaýar. Şony kabul edip bilmeýäs. Hawa, şol Musa Mir Hoseýn Musewiden gürrüň edip barýardym, gözüm düşdi bir jogap bereýin diýdim. Şol haçan şo tezawrat ýatandan soňra şony tutup äkitdiler. On iki ýyl bärde ýatyr eçerde. Ol Montezeride-de şonuň ýaly boldy. Şol eçerde sakladylar, pahyr soňra-da ölüp gitdi, Allah rahmet eýlesin Montezeri. Bular näme etýärler, şu tezaharat wagtynda hiç wagtda ol liderlere degmeýärler. Haçan şol ýatanda, arkalary boşanda, soňra äkitýärler.

Şol üçin degip bilmändi olara. Eger şol namaz jumalar bolmasady, şu tezarat bolmasdy eýýäm ekitýärdiler. Diýmek, bir hereketde dewamly bolmagy gaty şert. Eger dewamly bolmasa, birnäçe gün bolsa millet ýatsa, soňra ol lider ýeke galýar-da, ony eýýäm ekitýärler. Şol hereket hiç ýatmaly däl bolýar. Şu wagt buluslaryň bolup durşy gowy. Şu hereketi ýatyrmaýarlaram. Şol üçin olaň liderlerine degip-de bolmaýar. Mowlewi Abdulhamidiň sesem hemme ýaýrap otyr. Hawa. Soňunda näme biziň öz türkmen sähramyzda inşallah gelejekde gowy hereketler bolsun diýeli. Agzybirlik bolsun diýeli. Biziň Mowlewi Abdulhamidimiz a ýok, ýöne şol Galikeşde Mowlewi Gorgiç bar. Şo bize ýakyn. Ýene şony goldap türkmenler çykýar arasyna şolarda berekella bereliň azyndan. Näme täsir etýär da gawun gawundan reň alar diýär türkmen ata sözi. Reň almasa heň bir birine ýakyn bolsa şo täsirini ýetirýär. Hawa bu hereketler dewam türkmenlerimize gowy günler arzuw etýäris ýene-de. Göreýliň geljekde näme boljak. Bir şol Aýanda ejem şu demokratiýa Irandan söz etdik şol köpelip gitmeli. Şol köpelip gitmeli. Galykeşden gürrüň berňipdir. Galykeşden meň umumyrak habarym barda şu habarlary okaýan zatlary ýöne türkmenlerimizem arasynda Beluç Türkmen Muttehet diýip bir zatlar goýýarlar ekslerle paýlaşýarlar instegramda. Şolary görüp guwanýan. Näme başda türkmeniň aýdyşy ýaly baş bolmasa gewre läş diýada. Bir baş öňe düşen bolmaly şoň daşynda aýlanmalda millet. Şol şol gowy tarapy şol molla awuň dulluçylaryň şol gowy durýar awulary. Güýçli durýar sözünde. Ýöt olaň arasynda ýuwaşlar gorkýarlar bar hemmesi däl ýöne Bir milletden üç sanyk şol ýaly çyksa bolýar dane. Millet bir ýerde üýşjegine bir nokta tapsa bolýar. Şony tapypdyrlar. Şol biz häzir türkmenlerimizde ýok şo nokta. O noktada şol ýurduň içinde bolmaly-da. Daşarda oturyp gürrüň bermek biziňki diňe şo sesleri ýaýratmak. Biz habar ýazyp bilýäris daşarda. Höwpbeşere ýazyp bilýäris. Daşarda bir zat biz goşulyp bileris, ýöne erek hereket eger eçerden bolmasa, o bolmaýar we şoň üç kemçiligimiz bar. Ýöne bir howlumytsy adam ýok. Häzir bu ýol uzak, öňem aýdyp gelýän. Uzyn ýola aýak basdyk. Netije-de berjek hökmän. Bu hereketler ýene dowam etjek. Öňküdenem güýçliräk boljak. Sebäbi bi sesler asyl dünýä ýaýrap gitdi indi hemaýatlar alnyp döndi terrorist diýip syfany çekip otyrlar başga ýerden goldajaklar üýşip barýalar öňkidenem güýçli boljak bi hereketler biz türkmenlerem hökmän öz ýerimizi alarys alarys ýöne biziň ykbalymyz biraz zada da bagly türklere de bagly näme azerbaýjan türkler iragyň ýarysyndan da köpräk Bular bardyr. Bütin türkler arabesinde ekinde gaşgaýlar bar, türkmenler bar. Biziň ykbalymyz bir-birine baglyrak. Şolar aýaga galsalar, milliony galsalar, şo wagtda türkmenlerem galaram öz paýynam alar. Ýani ýalňyzlykda bir özüň galaňda bolmaýada aýtjak bolýanym. Umumy bir hereketler bolar ilerde. Şonda türkmen öz hakyna gowuşjagyna men ynanýaryn. Häzir näme hakykat, näme hak zat bolsa, täw mantygymyza goldamaly elimizden gelişine görä. Aý o bulusdyr, o zatdyr, o parsdyr diýip durmalydä-da. Haka aýdan goldamaly. We şol türkmenlerimiziň iň azyndan bir şolar bilen ortak ýeri bar, olam mezhep-da. Mezhebirek adamlar şony goldaýşy. Mowlewi görgisi. Dogry, gaty dogry iş etýärler. Şoň saýasynda biraz türkmeniň ady eşdilýär, gowy bolýar o tarapda. Ertesi gün bizem bar diýip bilýäs. Şon ýaly ýerde çykyş etýär, birnäçe adam tezahurata goşulýar, türkmen telpek don bilen, ol gowy bolýar. Onsoň habar ýazmaly, ýene şol Sazman Melele gidip dur bir iki sany ildeşimiz. Bu hereketler-de, şol ýuwaş-ýuwaş özüni görkez bermeli türkmenlerem. şuny ýaly bardygyny bildirmeli. Sag boluň meni diňläniňiz üçin Taňry ýalkasyn. Köp sag boluň. Sorag bolsa bu gün soragymyz hem kän näýal bolýar. Näme türkmen sähramyz zor bolup gopup duran bu zat ýokda türkmen sährada bir hadysa bir waka bolanda gürrüňi köpelýär. Oň şol üçin biz umumy zatlary täzje tählil etmeli bolýar. dünýädäki, ýurdumyzdaky, töweregimizdäki, sebäbi hemme zat ol biziň ykbalymyza bagly, bize täsirini ýetirýär. Hemmämiz hem täsir almaly, hem täsir ýetirmeli la, hemmämiz bir ynsan, bir dünýäde ýaşap ýörüs. Sag boluň, Taňryýalkasyn meni diňläniňiz üçin. Bu häftäni şeýle gurtaraýlyň. Sorag bar bolsa, soragy bolsa alaýlyň. Ýutuba bu gezek gowy işledim, bilmeýän ýutub Kän oňarmadymmy näme bir hereketli zat görünmeýär. Indi siziň araňyzdan eger sorag zat bolsa men alaýyn. Bolmasa-da ýene-de hoşlaşaryn nikap täsirli. Köp sag boluň meni diňläniz üçin. Görünişi bilen sorag ýok ýaly. Janyňyz sag bolsun. Taňyrýalkasyn sag bol sag bol aýdypdyrsyň yň azyndan Ezize doganym köp sag bol. Saglykda görşeýliň Allah kuwat bersin. Bolýar onda häzir hoşlaşýan baryňyz bilen. Sag boluň.